Aaron kiteb ktieb, ktieb li fih jirrakkonta kull mument ta' ħajtu. Dan il-ktieb Aaron kitbu b'mira li kull min jaqrah, ladarba jkun qara l-kapitli kollha, jirrealizza li l-isfidi tal-ħajja jistgħu jimlewk b'iktar kuraġġ. Niltaqa' m'Aaron minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.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 Fil-fatt ħa nibdew ix-xahar mill-ewwel il-ġimgħa d-dieħla b'long weekend. Għandna l-festa ta' San Pawl, imbagħad niċċelebraw jum San Valentino, wara ftit naqbdu niċċelebbraw il-Karnival, fis-sbatax ta' Frar u mbagħad litteralment ix-xahar ta' Frar ikun spiċċa. Però milli jidher ix-xahar ta' Frar ħa jkollna ħafna avvenimenti sbieħ fih għalhekk ovvjament kulħadd ikun qed jistennieh b'mod ħerqan. Il-mistieden tiegħi tal-lejla huwa t-tielet wild fost għaxar aħwa, interist akkanit u kiteb ktieb bl-għan li kull min jaqrah jimtela b'kuraġġ. Nilqa' miegħi lil Aaron Camilleri. Is-serata t-tajba, Aaron. Tant ieħor hawnhekk. Kif int? Mhux ħażin, grazzi. Isma', kont se nilqgħek bl-innu tal-Inter. Kont tagħmel l-aħjar ħaġa kieku. Imma għandna d-direttur Juventin u qal li jekk iddoqqu. Miskin. Inqum u nitlaq. Qed jirrabja li qed tgħidlu miskin, eh? Aaron, ħa noħodlok id-dettalji ħalli ovvjament inkun nista' nirreġistrak u nibdew il-konverżazzjoni tagħna. Isem u kunjom? Aaron Camilleri. Aaron Camilleri. Data ta' twelid? 11 ta' Novembru 1995. Novembru 1995. Ħatalaq 28. Eżatt. Fejn inti mwiela taron? Il-Pietà. Il-Pietà. Residenti? Ħalluqa. Professjoni? Student. Student. Qiegħed fil-fażi finali? Eżatt, eżatt. Qaluli li qed taħdem fuq it-teżi? Eżatt. Għat-teżi inkorporajt passjoni minn tiegħek mal-istudji. Fuq x'qed tagħmel għat-teżi? It-title huwa Music as a Business fejn jinkorpora l-mużika minn aspett ta' finanzjarju, finanzjarju fis-sens li fejn jidħlu finanzi, il-promotions, kif toħroġ diska mhux għax tara kantant tgħid kif kif żviluppat il-produzzjoni, il-finanzi li nħarġu biex ehm. Il-fatt li għandek passjoni għall-mużika żgur li kull riċerka li qed tagħmel qiegħda ovvjament ittik ħafna iktar għarfien u ttik iktar xi ħaġa sabiħa li tkun qiegħed taħdem fuq xi ħaġa li għandek daqshekk passjoni għaliha. Isma' għax naf li tħobb ir-rock. Għalik min hu l-ikbar mużiċist jew l-iktar leġġenda rock? Ifhem, jiena nisma' rock min-1970s onwards, jiġifieri mhux ħa ngħidlek partikolari. Ovvjament ħafna Maltin jgħidulek hemm Freddie Mercury, hemm il-Queen, jiġifieri dawk huma l-allat tal-mużika ngħidilhom jien. Jiġifieri. M'hemmx persuna waħda li. Id-direttur qallek insejt lil Ozzy Osbourne. Imma naħseb qed jgħidlek hekk għax dak Juventin u biex ikompli jaqbad miegħek. Aaron, f'idejja għandi dan il-ktieb. Dan huwa ktieb li ktibt inti. Il-proġett li tikteb dan il-ktieb nibet ħafna snin ilu. Kemm kellek żmien meta bdejt taħseb fuqu? Nibet minn kelli 13-il sena, fis-sens li kont inkellem psychologist dak iż-żmien u Kienet qaltli li jekk nikteb ktieb ma l-flus marru f'moħħha li eżempju li nagħmel ħafna qligħ minnu hekk. Però dik ma kinitx l-intenzjoni tiegħi għax il-flus imorru u jiġu prattikament imma l-messaġġ li m'intix waħdek fil-ħajja ħa jibqgħu matul ħajtek kollha. Jiġifieri għalija li ktibt ktieb ridt inwassal il-messaġġ li f'ħajtek m'intix waħdek u li Jekk tafda f'Alla u jekk issib jekk ħa ssib l-għajnuna, ħa tirnexxi fil-ħajja. Aaron, inti f'dan il-ktieb tirrakkonta ħafna mumenti minn ħajtek, mumenti intimi, sfidi li affaċċajt. Mir-rakkonti kollha ta' dal-ktieb, Jiena r-rakkont favorit tiegħi huwa r-rakkont ta' Nora. Issa la qiegħed hawnhekk, nixtieq nismagħha naqra mingħandek din is-sitwazzjoni ta' Nora kif ġrat eżatt. Min ħa jara l-programm skont min ħa jara l-programm ħa jibgħatuli messaġġ żgur wara. Kif ġrat dis-sitwazzjoni ta' Nora? Dik kont quddies. Snin ilu kont nattendi grupp għal xi żmien u kellna quddis u kien hemm qassis partikolari li għal xi raġuni ħaseb li t-tfajla. Qal li l-leader tal-grupp kien qallu qallu ħodu ħsiebu għal din it-tfajla ta. Mbagħad ġie fuq idha l-leader qal li awa rajtha bieha u bqajtlu hekk, għedtlu hekk. U ovvjament peress li jisimni Aaron, Żviluppa Nora għax jekk taqleb ismi bil-maqlub jiġi Nora. U Nora ovvjament hu isem ta' tfajla. U peress li Alla ħili tfajla dan qassis baqa' hekk. Baqgħu jaqbdu miegħek fuq Nora. Eżatt, u għadhom sal-lum il-ġurnata jobotuli Nora, Nora. Aaron, il-ħajja lilek offritlek l-isfidi. Eżatt, eżatt. Mill-ġurnata li twilidt l-ġenituri ma kinux tawhom affarijiet sbieħ. Eżatt, kienu tawhom tama ta' tliet sigħat ħajja massimu. Jiġifieri jew tliet sigħat jew mqugħud mat-twelid. Jiġifieri u llum għandi bħala laqgħa 28 sena dalwaqt. Jiġifieri. F'dan il-ktieb tidħol ukoll fid-dettall fiż-żmien li għamilt l-Ingilterra. Eżatt, l-Ingilterra prattikament saret xi ħaġa li qisni mmur il-belt. Fis-sens, jiġifieri tila' u nieżel l-Ingilterra. Jiġifieri mill-2015 sa s'issa, fil-fatt ftit xhur oħra nerġa' nitla'. Jiġifieri Għamilt l-operazzjoni ta' dahri fl-2017. Kienet ġila ġejja minn mindu kont żgħir, jiġifieri l-ħabba scoliosis u hekk. Aaron, ikun hemm żmien, kien hemm okkażjonijiet fejn għamilt żmien twil l-Ingilterra, 'il fuq minn xahar. Iż-żmien li tagħmel l-Ingilterra 'l bogħod mid-dar, kif tiddiskrivih? Kif għedt inti fil-bidu qiegħed ma' disa' aħwa jien. Ovvjament mhux kollha jgħixu d-dar, però tkun waħdek, tkun ma' mal-ħubb tiegħek u mal-familja, mal-familja tiegħek id-dar għal li tkun waħdek fl-Ingilterra hemm baħar enormi jaqsam, jiġifieri meta tkun id-dar tibda tgħid l-Allu x'ġenna u anke meta nkun qed nistudja u hekk tgħid Illu sa x'ġenna. Imbagħad min-naħa l-oħra meta tmur l-Ingilterra, inkun l-Ingilterra tgħid Lost circuit, f'daqqa waħda. Isma' Arona se tissemmi li qegħdin għaxar aħwa, ġifieri intom kollha interisti? Le, jien biss interist. Inti biss interist? Ħutek x'inhuma mela? Hemm min hu mal-Juventus, hemm min hu mal-Milan, hemm min maċ-Chelsea, mal-Barcellona, jiġifieri prattikament il-klabbs kollha li jeżistu qegħdin id-dar. Qegħdin id-dar. Isma' u meta jitilfu xi partita l-Inter jaqbdu miegħek jew le? Ew żgur, m'għandekx ħasra ma jaqbdu. U jekk jitilfu l-Juve jew hekk taqbad? Le, b'hekk żgur ħa naqbeż jien. Taqbad magħhom inti. Eżatt. Isma' issa qed nirrealizza anke s-siġġu Eżatt. Blu u iswed qiegħed, akkanitta veru. Akkanitta veru. Aaron, jien napprezza ħafna talli ġej sibt il-ħin biex tiġi tiltaqa' miegħi llejla, wisq iktar napprezza l-ħin li nvestejt sabiex ktibt ktieb bħal da għax bih żgur li qiegħed tagħmel ħafna ġid. Min jaqrah hemm barra żgur li ser jirrealizza li għal kull sfida dejjem hemm soluzzjoni u hemm kif tegħlibha. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għal Red Elmar, Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar, jekk tikkombinahom mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Berocca, għalik għandna numru ta' vitamini biex taffaċċa l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Grazzi għal Yougity, għalik għandna selezzjoni ta' tejiet naturali b'togħma mill-ifjen biex tagħlaq il-ġurnata tiegħek kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles, għalik Għandna xemgħa li kull darba li tixgħelha żgur li ser tiftakar fina, għax l-atmosfera li tikkrea d-dar hija atmosfera perfetta. Isma' Aaron, tafx ma tkellimniex fuq il-passjoni li għandek għall-basketball? Eżatt, jiena nifforma parti mill-Malta Wheelchair Basketball Association. Hija t-sideline tħabba injury, però u apparti minn hekk jien team manager ta' De Piro Basketball Club li llum il-ġurnata huwa sports club. Li bdejt 2018 kien attivita u kont mort u minn hemm bdejt nittrenja il-beach basketball. Meta waqaft imbagħad kienu avviċenani Rieda, il-CEO ta' De Piro biex nifforma parti minn klabb. Ovvjament fi żmien il-Covid kien, jiġifieri fi żmien il-Covid konna waqfin. Kont qiegħed b'Inġeri u hekk bdejt immissjah ovvjament għedtlu iva. U ħadt l-okkażjoni. L-okkażjoni, eżatt. Isma', kurżita', qabel partita importanti tal-basketball, Hekk il-ftit minuti ta' qabel. Tibqa' soċjevoli jew aħjar ma tkellmikx. Le, nibqa' ta', però mbagħad kif nidħol fid-dressing room hekk inkun naqa' kalm, mbagħad waqt il-logħba mbagħad hemmhekk jiġi Aaron differenti. Tiġi l-adrenalina. Aaron, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi u nawguralek is-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom biex tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa jkompli Prime Time. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn berokka, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berokka, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berokka. Feel Energized! Għandek it-tarbija bi mnieħer imblukkat? Stirmar Blocked Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer tat-trabi biex ikunu jistgħu jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għall uliedhom. Sterimar, nifs aħjar, Ħajja Aħjar, Il-prodotti Sterimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib mal-prodott qabel l-użu. Baroness is a low in fat lactose free cheese which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness.

Best Steel Properties. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-fridge u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma', konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata. Grazzi għas-sopop friski, Ommi Ma. Soups so good, everybody wants some. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali mamula bl-imħabba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa, il-PMS, jew Premenstrual Syndrome. Il-PMS hija problema li taffettwa tlieta minn erba' nisa li jiġihom il-period, jiġifieri li jkunu għadhom fiż-żmien li jkollhom it-tfal. Nisa li jbatu mill-PMS jesperjenzaw numru ta' sintomi fiżiċi u kif ukoll emozzjonali. Dawn is-sintomi jistgħu jkunu tant gravi li dik il-mara jew dik it-tfajla tispiċċa lanqas biss tmur l-iskola jew lanqas biss tmur ix-xogħol. U hemm oħrajn li ma jbatu xejn minn din il-kundizzjoni. Is-sintomi s-soltu jibdew jiżdiedu wara l-ovulation, bil-mod bil-mod jibdew jiggravaw. Jekk il-mara ma tinqabadx tqila wara l-ovulation, l-ormoni estrogen u progesterone fid-demm jibdew jitbaxxew. u dan huwa maħsub li jġib is-sintomi ta' PMS. L-aħbar it-tajba hi li ftit wara li l-mara tiġiha l-period dawn is-sintomi jisparixxu. Dan minħabba li l-estrogen u l-progesterone fid-demm jerġa' jibda jogħla. X'sintomi jħossu dawk li jbatu mill-PMS? Hemm sintomi fiżiċi bħal uġigħ fid-dahar, uġigħ fis-sider, uġigħ fir-ras u sintomi psikoloġiċi bħal dwejjaq, tant li ġieli tkun trid tibki, rabja, problemi biex tikkonċentra, problemi biex torqod. M'hemm ebda test li jindika li tbati mill-PMS. Imma jekk tħoss dawn is-sintomi qabel ma jiġik il-period u mbagħad wara li jiġik il-period imorru, għal tliet ċikli wara xulxin, x'aktarx li tbagħat mill-PMS. Jekk dawn is-sintomi jwaqqfuk milli tieħu sehem fil-ħajja tiegħek u tipparteċipa fil-attivitajiet ta' kuljum, tkellem mat-tabib tiegħek għax probabbilment tbati wkoll mill-PMS. Il-PMS jista' jinbidel bl-età u jista' jiggrava f'dawk in-nisa bejn it-30 u l-40 sena. Jista' jkun ukoll aktar gravi f'dawk in-nisa li diġà ibatu minn xi stress jew li diġà ibatu minn depressjoni. Il-PMS jieqaf wara l-menopawża u wara li jieqaf il-period kompletament. Hemm trattament għall-PMS? Iva hemm. L-ewwel nett għal hemm trattamenti għal sintomi fiżiċi bħal uġigħ ta' ras, uġigħ tad-dahar, uġigħ taż-żaqq. Dawn jiġu trattati b'anti-inflammatories. bħal ibuprofen jew aspirin pereżempju. Imbagħad hemm trattamenti għas-sintomi psikoloġiċi. Il-pill tgħin ħafna nisa biex itaffu s-sintomi tan-nefħa, tas-sintomi emozzjonali u psikoloġiċi. Imbagħad hemm l-antidepressants. Dawn iridu jkunu miktobin mit-tabib. Jekk inti tbati minn dawn is-sintomi emozzjonali u psikoloġiċi għal dawk il-ġimagħtejn biss qabel il-period, It-tabib jista' jiktiblek l-antidepressants għal dawk il-ġimagħtejn biss, imma jekk jara li l-problema tiegħek hija aktar fit-tul u iktar konsistenti, hemm mnejn li jiktiblek l-antidepressants għal żmien twil. Tista' wkoll tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal pereżempju tibda tiekol ikel iktar bnin, tagħmel eżerċizzju iktar regolari, torqod, Torqod tajjeb, issib lil xi ħabib jew xi ħadd tal-familja li taqsam il-problemi tiegħek miegħu. Ftakar li hemm x'tista' tagħmel kontra l-PMS u tkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tħoss li bħalissa l-problemi tiegħek ma tistax iġġorrhom waħdek, ċempel il-emerġenza fuq 112 jew inkella l-Crisis Helpline 179. Ħa nilagħbu kontra 30 sekonda minn hawn u ftit ieħor però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Talion biċ-ċans tagħkom li terbħu prodotti ta' sbuħija Talion jekk tirrispondu tajjeb għal domanda sempliċi li għandi fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi illum owenbonnici.tv Faċli ħafna biex issibuni. Għidulna r-risposta tagħkom u nisperaw li tkunu intom ir-rebbieħa ta' din il-ġimgħa. Grazzi tal-parteċipazzjoni tagħkom bil-quddiem. Issa, nagħtu bidu għal-logħob, nagħtu bidu għal kontra 30 sekonda. Mill-bieraħ uritna valur ta' €160 fil-jackpot ta' kontra 30 sekonda. Dak il-valur Ħa jinbidel la jien tagħżel is-sett ta' domandi. Dejjem nisperaw li nsibu valuri pożittivi li jżidu il-jackpot, però hemm l-eventwalità kerha li nsibu valuri negattivi. Is-serata t-tajba min hemm? Nadia. Nadia, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? In-numru tlieta jekk jogħġbok. Is-sett numru tlieta. Bl-għażla tiegħek u bis-sett numru tlieta, il-jackpot ser jiżdied bi 30 ewro. Bdejna Fid-direzzjoni t-tajba. Nadia, good luck, it-30 sekonda tiegħek telqu issa. Three, two, one. X'jismu t-tim tal-futbol tan-Naxxar f'Malta? Naxxar Lajni. Proset, mammiferu u ktieb li konna naqraw fil-primarja jibda bid-de. Denfil. Proset, iddividi 24 b'6. Erba. Proset! Kemm il-plejer ikun hemm fil-ground għal kull tim tal-futbol fil-bidu tal-logħba? 11. Proset, il-flamingo huwa roża mit-twelid, veru jew falz? Skada l-ħin. Total Tools, super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar, għal prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Il-flamingo meta jitwielet ikun gris skur għal kemm hawn min hawnhekk qiegħed imeri lil nutar li jkun abjad u nutar għalilhom il-gris skur. Is-sara tat-tajba minn hemm. Hi Vanessa. Vanessa li ma setta domandi tixtieq mis-set numru 1 sas-set numru 10. One, please. Is-sett numru wieħed. Bl-għażla tiegħek u bis-sett numru wieħed ħa mmorru pass żgħir lura għax il-jackpot ser jonqsilna bi 15-il ewro. It-30 sekonda tiegħek Venessa telqu issa. Three, two, Il-kelma Tużżana tfisser sitta, veru jew falz? Falz. Proset. Kemm fih ġranet ix-xahar ta' Jannar? 31. Proset. Fuq liema belt Ġappuniża waqgħet il-bomba atomika, Hiroshima jew Nagasaki? Hiroshima. Proset. F'liema xahar niċċelebraw il-festa pubblika ta' San Ġużepp f'Malta? 19 ta' Marzu. Proset. Din hija parti mill-lit jew mis-sieq u nużawha biex niġbru it-trab tibda bil-pe. Skada l-ħin, in-nutar xtaq jagħmel kjarifika li hemm flamingos li jitwildu bojod. Xorta white grey qed tgħid, jagħti fil-gris. Jiġifieri n-nutar xtaq jagħmel dik il-kjarifika. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovdu li l-ħwejjeġ u ser nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-8:10 għal edizzjoni oħra ta' Prime Time. Għada ser nospita lill-attriċi Deandra Agius fi Strada Stretta konna narawha tinterpreta l-karattru ta' Lily, karattru li baqa' maħbub ħafna. Skont Deandra, għalfejn dan il-karattru baqa' daqshekk maħbub? Niltaqgħu għada! Fit-tmienja u għaxra. Saħħa u l-lejl it-tajjeb. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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 Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.